malo. Adwa wacho ne anyuola, gima timre Homa Bay ok en gima ber. An pok naneno kama joluo kendgi moting'o beti ka joluo kendgi ema dhi tong're kendgi. Nitie muindi ni muindi miluongo ni babu, wan ok waluorogi. Ma en muindi, ochopo sama wadhi wacho nigi adier. Ma patel ni, patel ni, kiny nunene kodhi golo guns kiny nunene kodhi kot kiny mande kata tich ariyo kiny nunene kodhi kot koni to ywak nomolo giro keto guns donge mane ywak ma babu giri ywago pile pile pile ka tich ariyo kata tich adek ritru babu dwa dhi kot joma nyaka neno gologa nyaka ne gichak linda mwanainji gi gin ga joma gi modhiga goli kot nyoro nyogi golo vijende Nairobi ka nitie moko manyo polisi omaki korio Kan kod opae openge gi betni gotieno. Eh. Akia ka nitie jo ODM moko ma no nyalo golo ji Nairobi ka rigo ka tero Homa Bay kucha, Homa Bay go panga, go panga gi betni mondo dhi otong're kuro. Kin une gi kiny gin go rengo ka gichomi kot Homa Bay. Tich ariyo kata tich adek udwa dhi neno rengo gi babu kochoma ng'ono ochomi kot Homa Bay. Gin ema itiyo kodgi mami mondo gipog joluo mondo joluo obed ka gore mondo joluo obed ka tong're. Wan remo remo mane ne chweri kuom luo Nyanza en remo ma Raila Odinga nosewaro remono ma remono noserumo. Ma kendo jaluo moro kendo ok oromo ben pod tho wane wang'e ni joluo mane tho kane tho nikech polise mane chwado risasi. Kose jowadwa wariambo. Onge joluo ma nose ginene mane ma ma ma ma ma nose kawo beti ka bet record okendgi. Kiny ni winj gi ni Raymond Omolo kiny ni winj gi ni Raymond Omolo e ka joka sani mako Raymond Omolo giri gi dak dhi ga gole guns ma gioro ma kiny to en kod guns ka kotero ka tabia mar babo wino mane gitimo ga Nairobi University kagi keke gipar ni ji ofuwo magu kora ukora gu jinga gi gipar ni ji ofuwo kendo litnwa kabisa kwaneno ka joluo sani kendo kendo mokang' niwinj ka noromo godhiambo ni joluo tho Homa Bay aye to wacho ni wanga wanga en Linda Mwananchi ni orengo daktere Siaya Linda Mwananchi ni orengo daktere Siaya ma Homa Bay moneno ni nyako tere orengo gi babo wino wetugo gi ji tana wacho nuka Koromo next year dwe mar aboro, Orengo onge kom, Babu Owino onge kom, Sifuna onge kom. Gin ondik gi tich go Uhuru Kenyatta gin gichamo pesa Uhuru Kenyatta. Ema gitiyo kodo. Nyo gigolo kata moko kuondgi omigi siling aluf adek adek itero gi Homa Bay. Nitie nyaka Waluya manyo mak, Waluya nitie manyo mak kata nyoro gotieno. kadhi ka- ka- kadhi Homa Bay. Ang'o mane timre Homa Bay ni manyaka ji tho atho ani? Ma kata Raila Odinga kane osewinjo ka nitie kama shida nitie to giweyo. Orengo gi babu Linda Mwananchi ni okudhi chuno wakodo. Linda Mwananchi ni uni onge kama dhiye. Linda Mwananchi ni onge kama dhiye. Baba Owino ka dwaro gavana ma Nairobi ka obi obed Nairobi ka mondo owuo kod joluo, owuo gi jomoko mondo omiye kom. Then en gavana man modwaro do Nairobi ko oko campaign en odaki wigare. Odak Thika kaoche ne kaoche gi giema gi dakie ne nodwaro ginene. Nodwaro odwaro ginene, odwaro gavana ma Nairobi. Joma dwaro gavana ma Nairobi campaign Nairobi karigo. Katieko wach gavana ma Nairobi ni awacho niya. Baba winono gima osekonyo kodo joluo ka onge. Sakaje manyocho ndiko nyithi luo karigo wan wadwaro kuond mindikeji donge sakaje manyo golo nyithi luo karigo kandiko kotero karigi ginene kotero iginene city hall ka koro wan ang' nwagore kod jok mandiko nyithiwa katero city hall wawe jogi wadwadwar babo wino giri ma pod dhi tero beti mondo joluo dhi otong're kod homa bay mano wan ok nwalo sirikal ka be ok nwawuogie kama ne raila kodingo wewa karigo nwawuog ka mondi Wawuog wadhi wagore oko kucha chan kendo chiemo rek waduogo chiemo rut waduogo kure. Sirkal kama wantie ma broad based government ni ema wan wantie. Gik ma baba wino giri dwaro gi gik modongo wadwaro mana ka wan i sirkal ka. Uwinjo? Mane gima nitie gima timre. Tana mor gi gimo molo giri timo gi Gladys Wanga nyaka tanda nyaka tande giri. wan gi joma ne pok okawo kura gi joma ne pok okawo ID be jalue mang'eny wadak gi moni ute ma onge gi ID onge go mbulu to jogi owuok idwoko jogi mondo jogi okawo mbulu mondo wadhwago mondo wadhwago kodo kura mondo eka next time awinjo ka joluo wacho niya no wan mana kod waziri ariyo kende wan gi waziri ariyo nikech wachiemo kama jomoko nogoyo mbulu warit marwa Next year mondo kwasegoyo ombulu kanyo mondo kore kodhi opogwa lemo maduong'. Ipogi lemo maduong' nade? To wan nene kwago ombulu kanyo. Ni jorabon kod waziri aboro gin kod waziri aboro nikech ne gigo ombulu kanyo. Wan koro wakauru mondo wadhwago uru ombulu mondo kore komiwa lemo maduong' ma lemo madongo gi lemo mang'eng' mwadwarowago. Atieko kawacho niya Baba Owino kod Orengo gin gi chal lwang'ni ma Sifuna okuodhon gin Sifuna nokuodhongi gilwa alwa Sifuna koro sani gikia kama gidhiye Baba Owino sani nyingi ok winjre Orengo party leader wan wakia party leader mar Orengo ni party pa, nyinge ma party leader ni bende ok winjre kuom Orengo atieko ka wacho niya tafadhali joluo kata jo Homa Bay ma pod winjo sani gi jogi waaye uri lweny Lweny mar chwero remo ni en lweny ma noserumo. Wa ae uru. Wa ae uru. Baba Owino onge koda Sara. Orengo onge koda Sara. Gidak gigo- gi- gi- gigore ka lweny gi Ruto ka. Nyoro nyan Kenyatta nyocha nan Kenyatta for karibu one week kasewuotho Kenyatta kanyo kaluora ka wan kod jatuo. To nyocha ne wadhi private hospital. To kang'iyo joma biro Kenyatta private hospital, Kenyatta department mar private wing Jok ma kad mar SHA konyo, joma ni civil servant, omera joka joma ng'eny gin mana twara, gin mana jolang'o. Nyaminwa ma, ma, ma, ma, ma, man kanyono gin, gi- gi- gin jolang'o kuro, neno tedo ni jolang'o kuro. Jogi ema ni civil servant, gin ema kad mar SHA ni konyogi. Idhi thiedh ng'ato ma kata sumono ok penj Kenyatta karigo gi kad mar SHA. Card mar Shano civil servant Kenyatta private wing cover nyaka 150,000 outpatient. Ithiedho ma onge gimi penjo to jogo king'iyo gin mana jorabuon, jolang'o go, joluo mana neno kanya wuotho kanyo for one week. Tin malich matiyo gi kadno. Alafu atwara biro keto ukari go ni Ruto rach ni ginene okti. Wadwa donji pier ma, ma, ma jarabuon ong'amonwa ma ma ma ma ma ng'ane ne giro keto wako dokari go kwani nwa yie pier mo ng'amni ma mar sifuna giri kari go ma no ng'amni wan mondo wadonjie ni jaluo dhi odonji pier ma jorabuon otiyo kod gitiyo kod jo mokendo nyig gi mokendo nyig gi mondo wadonji pier mo ng'amni mano ok ni timre jaluo pagre kidhi kinyata koni nitie mana side ma general koni kinyata kidhi side ma general ji opong'o chalo chiro kikomba ipango laini miduog kiny idog kiny to joma ni private mopong'o civil servant madhi private wing ma Kenyatta gin atwara jorabuon jokisi opong'o kacha wan joluo wan mana, mana kanyachiel achiel to ithiedhogi gi sha kendo achaka nuoyonu shaka in kodo Kenyatta cover, pa- cover outpatient nyaka 150000 joka ithiedho nono into koni orengo kod ngane ni orengo kod babo wino giri oketo ji ka kod weche manono ka lawon kod ojiyo koni orengo ndigi gimoro mo beno timo siaya gik moro mo beno timo siaya otame babo wino kod gik moro mo ben timo embakasi karigo gik moro mo beno timo embakasi kotame Wan pok waneno skunde kata mana Anthony Oluoch kolo Babo Wino, Babo Wino muwero gani. Babo Anthony Oluoch ogero skunde kata ng'iso ka pile. To be aparo ni gin gik ma uneno skunde ma Anthony Oluoch ogero i Madhare ka. Ka Babo Wino kanyo ne wan pok waneno ka skunde wan ka grofe mang'eng malich ma Anthony Oluoch nogero karigo. Idhi ng'iye gik ma Babo Wino gi ogero ma wacho ni ji karigo ma gibaro kod owiji ka. Atieko ka wacho niya. Jogi owe baro wiwa. Jogi owe baro wiwa. Jogi owe baro wiwa. Gin gi tiyo ni ka oche gi. To pier mong'amni wan ok wadonjie atieko ka weu kamano.